Crest Media TV. Iraka lyawe.

Ishe abareeberezi b'ekanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugabe akataayaayiraho eishomero ry'eby'emikono eririkumanywa nka North Ankole Technical Institute, omu bugufu Nati, eririkushangwa omu tauni kanso ya Bureemba omu Murkazo District. Nati ekatandikwaho obureeberezi bwa North Ankole neetandikwaho ekibiina kya Mothers Union ekyabaire nikyebemberwa Rev. Canon Enid Hende na Maama Naomi Muhanguzi omukyara wa Emeritus. Bishop John Muhanguzi omu mwaka ogw'enkumi ibiri na itaano. Archbishop ayakirwe omu kitiinisa hoona yakirwa staff ba Nati, members ba board n'abanyaburemba. Yashutama omu ntebe ya principal kandi yahandiika omu kitabo ky'abagyenyi aharugire naramuzibwa emyoga etari emwe n'emwe erikukorwa omuri Nati. Emyogo erambwirwe habaire harimu nk'ebiharani by'okubaziira, eby'amashanyarazi n'ebindi bingi kandi Bishop wa North Ankuru araganiise kuha abeegi abo ekigyezo ky'okubaziirira abaana ba Rushere Rushere Primary School Uniforms. Archbishop agumiizemu yaarambura omwanya ogurikuza kwombekwaho oburaaro bw'abaishiki

Nabwanyima habaireho okushaba aha kanisa ya St Andrews Lwemba Church of Uganda ahi Chairperson wa Board ya NATI Omwami Moses Rwampakani ashabiire Archbishop okubahitsya haihi emitendera y'eby'obwegyese. Kutaayaaya kwa Archbishop waitu wa Uganda n'ekintu ky'amaani munonga. Eki yaakora kyakiri kikuru okwija ku aherize kuheereza. Nati itaka eka za abiri na mushanju, hati yaahasirira omurimo gwaitu. Yaashutama omu ofiisi yaitu, yaasayininga ekitabo ky'abagyenyi, yaaronkinga kandi purojekiti emwe enkuru munonga ey'okwombeka ekiraaro ky'abaishiki.

reero babaase kubisaho eihanga ryaitu kandi n'amaka gaabo. N'ahabw'ekyo mwije twabeete.
Nati, esiimire Achibishopu ahabw'okubataayaayira kandi yaamurongora kurabira omuri Ray Canon James Matagaizi, omwe aha banyakakiiko, oyanjwire endongorane egi. Eki bagaakureka. Kandi ebyangati byona twabigaitirana, hati byona byaba bimwe. Abakristaayo abo baaburemba, baasharamu boona bakwataniise ngu bakuheereze ente mpango munonga ei orikutwara okaguma noijukiraho. Bwokahika omuri Bureema, mbwenu ka ngikwatse Bishop wa Uganda. Namuteekanisa namugambira omuri Nyankore, kwonka ekirungi naruhurira gye rwona, mbwenu mutaija kugira ngu obundi nagambira ah, Archbishop orurimi oru atakuhurira. Naruhurira gye munonga, kandi baagira ngu nirwe nirwo nakozesa. Nitwenda kutwara omugisha ogu muhango Bishopu Abakristaayo aba nibenda kuheereza enteneirwe mpango ngu bamanye ngu eizooba eryo okatureetera ki Bishopu wa Uganda yaatutaayayira omu rwendo. Ahabw'eshaaha byona nyine naabikora mu busaasire. Abakristaayo baagira ngu hoona shi? Oru rugyendo ruto ruraingwa munonga rw'okureeta aha kibyishopu omu mazima agahikire ruriho ogu muvugire tookuhabwa ekirabo ruraiha owa kibyishopu. Yaaba ori aha, oru naakora oruhurira. Chaplain, chaplain wa kibyishopu. Eeh! Ah, naabaja tukore oturukwezi bantu mwe. Ah, yabare. Nimpa endera. Nyowe nigwo murundi gwangye gw'okubanza okukwata omu ngaro za Kibishopu Bihanyimkura. Mbwenu aha niinyenda ngu nyete omukyara wangye ahike aha. Ahabw'okuba n'ekintu kikuru munonga, kinaana na mukaaga naajumwa ndi omu geemu nindiha esente omu geemu, Ruhanga anyihayo yandeeta yantaaha. Mbwenu aha Kibishopu wa Uganda.